Gadewch, ni, gadewch i ni weld beth sydd gan i ddweud. A bant yn ni!
Wicked! Um, Pwy sy'n gwneud magu o'r tîm Cymru fwy, uh, mas o'r tîm fwyaf? Wel, ar hyn y bryd, right, mae gen i major weird crush ar Warren G. Achos, like, mae Warren G yn neud mor dda i ni. So fi yn gyda kind of weird crush ar Warren G, ond fi'n ffrindiau gyda Trudy G. So obviously fi ddim yn mynd yna. Fi wedi bod ar date gyda Brian yr Organ, a ath hwnna'n dda iawn, ond um, mae'n briod, so mae'n a hitch. So fi ddim yn mynd yna. Um, so fi'n meddwl, like, fi ar y lookout, um, ond fi'n ystyried Lee Halfpenny achos mae fe yn hot ofs a hefyd mae'n gallu cicio a ni angen kickers.
Sut bydde ti'n disgrifio dy hunan gyda tair gair? Wicked, wild,

Oh, miss! Mae miss yn really glyfar! Mae hwnna'n cwestiwn really anodd! Um, mae Richie McCaw falle gyda rhywbeth dipyn bach mwy exotic. like acen gwahanol. Mae New Zealanders yn awesome. Like, os ti'n gofyn i New Zealand ei wneud rhywbeth, maen nhw fel, yeah, yeah! Maen nhw'n really positive. Mae nhw fel nation o Labradors.
Ti'n gwybod ti'n um, hoffi rygbi? Wyt ti'n gallu cico pel? Defo, fi yn defo gallu cico pel. Tro diwetha es i Studio Jonathan, es i ar y pist, a nes i'n really, really da. Ges i like un drosodd.

O, ges i total meltdown Morgana, achos, um, wel, o'n i wedi like, cwrdd â fe, a wedyn yn sydyn, oedd e fel love at first sight. Ond yr unig peth yw, like, um, oedd e'n shy iawn, so pob tro oedd e'n gweld fi, oedd e'n rhedeg bant. Ond un o'n i'n gwybod, like, o'n i yn gwybod, mae defo mewn cariad y fi, o'n i'n gallu teimlo fe. Um, so nes i like, cynllunio'r priodas a prynu ffrog a pob peth, a oedd o dal yn rhedeg bant. So ar ôl tua blwyddyn, nes i feddwl, oh, well i fi symud mlaen. So nes i dorri'r newyddion drwg iddo fe. Oedd e yn gutted. Seriously, mae di like, cael ei anafu yn ei benglin a hefyd yn ei, yn ei galon. Yeah, mae'n majorly gutted.
Jamie? Jamie! Oh. Oh well, elli di ddisgrifio ideal rugby fan ti? Rwy'n sydd yn passionate iawn, uh, rwy'n sydd yn um, drunk yn y terraces. Uh, rwy'n sydd yn uh, gweiddi trwy gydol y gêm a rwy'n sydd yn uh, cynrychioli Cymru. Fi yn like 100% ideal fan rhaid fi dweud. Ga i gael sus? Mwah.
Yym sut nes ti cwrdd â Prif Weinidog Seland Newydd?
Wel, o'n i'n cael cinio yn Hamilton a like o'n i 'di bod yn ffilmio mas yn y bore a nathon ni stopio i ga'l cinio A nath ddynes yma ddod draw a deud sori fi'n gorfod symud ti achos ma'r prif weinidog yn dod. Ac o'n i fel OMG like actual prif weinidog actual Seland Newydd ac o'th hi fel ie. So nes i ddeud ga i ga'l sgwrs gyda fe a nath hi ddeud na yy ti'n gorfod mynd trwy like y PR pobol a like ysgrifennu llythyr a o'n i fel whatevs no way fi'n ca'l hwn. So yym o'dd y prif weinidog wedi cyrraedd yn y car ac oedd like loads o bobl yna ac oedd e di dod as, mas o'r car ac oedd fi a camera fan fi di meddwl reit sut allan ni gael chat gyda fe so oedd loads o bobl yn mynd draw yn gofyn am autograph so nes i feddwl Fortune favours a brave, nes i just neidio mewn a mynd, hey John, alright, um, are you looking forward to a Wales All Blacks final? A nath o droi rownd a dweud, Yeah, I am actually. Your boys are looking good. A nes i feddwl, yes, wicked. So nes i feddwl, na i ofyn dipyn bach mwy. Nes i ddeud, high five, John? A nath o'n mynd, yeah, high five! o'n i fel, awesome! So gawson ni'r cyfweliad. So, o'n i dipyn yn drwg, achos dwi ddim fod i, as in, ti, mae fel mynd fyny David Cameron, dweud, right Dave, um, as in, o'n i ddim fod, ond fel chi'n gwybod, fi yn mentalist, so nes i just neud o mewn a cael y cyfweliad. John, I am, I'm very well. Are you looking forward to a Wales All Black final? I am, actually. OMG, dyna Prime Minister Zeland Newydd! Beth yw am barti am Cymru yn erbyn Ffrainc wedi sadwn? OK, mae Ffrainc yn total mean machine o tîm, achos ti byth yn gwybod beth maen nhw'n mynd i wneud, like, maen nhw'n nuts. As in weithiau maen nhw'n mynd ar y cae a ti'n meddwl, helo, ydych chi yna? Achos maen nhw'n rubbish, ond wedyn yn sydyn bydden nhw'n cael tricks mas o'r bag a maen nhw'n really fel awesome. So mae'n mynd i fod yn anodd, fi yn meddwl, ond ni'n gallu wneud e achos os nath Lloegr curo nhw, a mae Lloegr yn lame,

Fi'n caru ti, Shane! Fi ddim yn bod yn rŵd, ond byddwn ni'n gallu chwarae'n well na Fiji.
Sut ych chi wedi dweddu lan ar y sioe o'n symud i Zeland Newydd? Wel, yn Zeland Newydd, o'n i ym mhob man, like, pob lle o'n i'n mynd. O'n i'n neud loads o sŵn, o'n i'n ffilmio, o'n i'n neud loads o stwff really cool, so oedd lot o bobl 'di gweld fi, a wedyn, um, O'n i yn y papur newydd, achos o'n i'n dilyn tîm o gwmpas, so wnaeth rhywun gweld yr erthygl yn y papur newydd a dweud, 'ti eisiau dod ar TVNZ? So ges i cyfweliad ar TVNZ yn fyw o'r pub lle oedd pawb o'r o'r fans Cymru, so oedd o'n totally nuts yna, ac o'n i'n jyst yn siarad am fel sut oedd o'n teimlo i fod yn Seland Newydd. A wedyn wnaeth rhywun gweld yr un yna a gwahodd fi ar un arall. So wedyn wnaeth y fel chain reaction digwydd.

we were so close, you know, and we didn't deserve to be knocked out. We deserved to be in the final.
Wel, ar ôl cyfres yma o Jonathan, mae'n mynd i hibernato am dipyn, achos mae like, eirlus angen ei peth y gwahanol. Um, so mae'n mynd i gael maen o hibernation, a wedyn gobeithio bydd hi'n nôl ar gyfer gyfres nesaf o Jonathan, a falle ei peth y gwahanol hefyd. Gawn ni weld. Fi angen like a, wel fi wedi cael cwpl o gyfarfodydd, so na i cadw chi'n posted. Achos chi yw totally like bears and mates fi nawr. Chi gyd yn gorfod dod i rygbi gyda fi. Dylsyn ni gael box. Os yna'n dda. Ie, nawn ni, hei, allen ni ofyn i rywun yn y BBX trio sortio fe, please? Achos bod chi di wneud, mae rhaid di wneud mor dda yn y BBC School Report, ni angen rhyw fath o anrheg, oce? Okay? Box, please, BBEC. Be dych chi'n meddwl? Yeah!